na khensa ku va mi pfulele channel ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana la ku khumba mhaka yin'wanyana leyiwani vo sesi wa mina mi ni yingisela vo buti wa mina mi ni yingisela. Ri dyela-dyela hi rona ri endzaku ku vanhu van'wani yi hetelela yi khoma hi mavabyi yo hambanahambana la a ni vulavuli hi mavabyi ya vo H_I_V and AIDS la ni vulavula hi mavabyi lama munhu a nge ni na xinyama ni na baki swi leswiya swi ta hi tindlela leti vanhu va karhi mi ni yingisela . i kuma ku i ri ntombi i famba i ku ya ku ti hungaseleni na van'wanyana vanghana kuloni kumbe i ri jaha i ku ya ku ti hungaseleni na majaha kuloni ku va ku nwiwa swi nwiwa swo karhi kumbe i ti humesa hi ya ka leswa ti va ri swa ti swo travel-a kwihi kwihi. ivi loko hi fika le i fika i hlangana na munhu wo karhi munhu loyi u hlanganaka na yena le a nga weli kona ka vanhu lava i nga ta na vona ivi loko mi fika le munhu loyi a fika a ku gangisa a ku mambirhi manharhu ivi i pfumela ivi loko i pfumela ivi siku rero ku vheta ku khiwa miroho a na swa ha fani na khale vanhu a ku hayi yimanyana ni ta ku hlamula a ku pandzisanyana nhloko vo ma. one month or three days or n'hweti ma ni twisisa ivi i fika yi wela hi nhloko ivi i khame rona munhu yaloye there is other people lava va sacrifice-aka ku hi ku khame roho na vanhu ku swilo swa vona swi kota ku famba kahle i kuma ku loko va fika laha ku nwiwaka swi nwiwa swo karhi va va va ri na ximitswani ximitswani lexiya a loko a fika a vulavula. ivi wena i wela hi nhloko a fika a ya kha muroho na wena ka BNB or guest house or a famba na wena ron'wini or ka yindlu ya yena ivi a fika a teka nyuku luwa wa wena a teka moya luwa wa wena loko ni swi hlaya ni i ku hlanganisa tingati ivi i kuma ku loko a hlanganise tingati i kuma ku swilo swa wena evuton'wini n'wana mhani a swa ha fambi loko i ri munhu wa xinuna i lava ntirho u kuma ku ntirho a wu kumi loko u ri munhu wa xisati i lava ntirho swi va tano van'wanyana mi kuma ku na vukati mo fika mi kufumeta kunene mi hundza van'wanyana na vavasati loko mi teka vavasati wo fika a tshama two two months ivi a hundza because of what mi hlanganise tingati na vanhu lava sacrifice-ku hi tingati ta vanhu lava rifumo ra vona va ri endlaka ku ri kota ku kula hikuva va hlanganise tingati na vanhu. vo sweswi mi nge ni tsutsumela ka leyi mi kuma ku mi ya a guest house mi famba na munhu tanihileswi ni vulaka munhu yaloye a mi n'wi tivi total a mo famba mi n'wi laha mi nge n'wi kumi ivi mi kha mi ro a kha a tirhisa jasi ra mukon'wana na n'wina vo sesi ivi loko a heta. a ya a ya hlamba loko a hlamba kwala guest house or kwala hotel or kwala room i ta fika a teka mati lama a mi hlamba hi wona kumbe a chela ka xi xo karhi wena i nga swi vonangi ivi a yi yisa kwale a yisa kona kumbe a fika a endla sweswi a endlaka swona ku tihlahla ta wena se swin'wana na mhani ti ya ka yena hinkwato loko ku ri munhu wa xisati munhu wa xisati luya i ta fika a kha miroho na wena buti n'wana mhani ivi loko a heta ku kha miroho. laha i ta teka chukele leriya ra wena mi ta ni twisisa vo buti a ri bohela ka something a ri tumbeta ku hembela ku ni chele laha das a a dasbinini van'wani va ta va chele xihambulukelweni kasi hayi i teke a tumbeta ivi a famba na swo swilo leswi a ya a ya sacrifice yini hi chukele ra wena i kuma ku n'wana mhani loko i lava ntirho i lava yini swilo swa vutomi swi nga fambi kahle ma vona se vana ni be careful vana ni be careful hi swilo leswiwani mantiso nkama wo tarisa ni vula ni ku a ni lava ku ta ku vanhu va ku ni ti endla n'anga kumbe ni ti endla muporofita or ni ti endla sangoma no a ni yena walowo ende a ni n'anga a ni muporofita ni sangoma ni munhu njhe loko yi lava something ku okay n'wana mhani ni nga swi sivela njhani swilo leswiwani before ni ya ku nweni kumbe ni ya ku hungaseni na van'wana hi ku munhu wa bayiziseka kwale ku fambeni. inbox ta ku hlamula dankie.